صبح صبح دا ٹائم ہے سر اساں پہنچ گئے ماشاء اللہ اپنی عید نماز پڑھن عید گاہ دے اندر ساڑی نال بہت بڑا عید گاہ ہے ساڑے گاؤں دے اندر اتھاں پہنچاں گے سنگت ویوار خوبصورت جی آن نظارہ تے بڑے پیارے پیارے خوبصورت جی کپڑے کلر دار اور پیارے پیارے نظارے نال نال راسو اساں ماشاءاللہ عید پڑھ دے ہیں اتھاں عید پڑھ کے چل دے پین دعا خیر تھیندی پئی ہے چل کے تو کو نظارہ ڈیکھے سو ویلاگ دے نال جڑے راسو مابطہ کرے سو رہن دے اپنے پیارے پیارے برا سلیم دے نال نال سامنے توجہ کرو عید پڑھ دی پئی عوام ویڈیو سکپ نہیں کرنی نال جڑے رہا سو محبتاں دیندے رہا سو تاکو آج دا ویلاگ دلچسپ بھی کرے سو دلچسپ خوبصورت تھیون والا ہے لیول دار ماشاءاللہ دعا دا ٹائم تھی گئے دعا تھیندی پہ دعا کرینے تے چلو باہر چل دے نظارہ دیکھے سو تاکو پیارا جا اپنا نظارہ پاک ویلیج لائف دی خوبصورت جائی آواز

سنگت عید بڑھ کے باہر نکلے تو رش بہت زیادہ ہے عوام دا رش دے دے پہ وے نا ہر سائڈ دے رش ہی رش ہے

بہت زیادہ ہے سیکیورٹی اہلکار فل ٹیٹ ان تنہا کیتے گئے ہوئے ہیں مہاراجا کے سر چس آ گئی ہے آج دی عید دی اور پیاریاں ہمیشہ عید آئی میں ہمیشہ مسکرانیاں ہسدیاں وسدیاں راویں سب یار دوست دیس پردیس والے ساڑی ویڈیو کو ڈیکھ سن جوائے کرے سن ساڑے گاؤں دے جتنے بھی پردیسی بھی رہا ہیں آج دا ویلاگ انہاں کی تے خبصورہ جی ہیں عید دا حوالہ اور پیارا جی ہیں خبصورہ جی ہیں کلچر سریکی کلچر دا محول

لو ویور ماشاءاللہ عید گئی ہے پڑھی عید پاڑ کے نکل چکے سے باہر گھر دی طرف گھر دی طرف ویندے پے سب یار دوست احباب خوش ہیں میں آندا کہ ٹیٹم ٹیٹ نے ساڑا چیک کرو ایم دی موٹر سائیکل دے لنگ کے گزر گئے ساڑے نالو لیکن اساں بمائے پیدل ہیں پیدل چل دے پے ایستا ایستا اپنی گھر دی طرف گھر چل دے سب کو عید مبارک تھی گئی مل دے عید مل دے چل کے دے اپنا روزی روٹی دے چل کے اپنے کھوکے دے چل کے کام کرے سو یہ چیک کرو گلی دے مناظر جڑے گلی دے وچوں اساں آیا دے دوبارہ واپس اسی ول ویندے پئے ہیں اپنے گھر دی طرف ماشاءاللہ عوام بہت زیادہ ہی تے رش رشم رش ہی ہن اگاں چل کے دیکھدے نظارے کیسن کیسن نظارے ماشاءاللہ پیارے ہی حسن لیول دار خوبصورت جے سرائیکی ماحول ہوے تے سرائیکی ولاگ ہوے تے ولاگ دی چس نہ ہوے تے دے ہی نہیں سکدا تہاڈا اپنا برا پاک ویلیج لائیو دی آواز سلیم کھوکھے والا محبت کریندے رہسو بھولسو بالکل نہ

محبت کرنے والے کو سارے کو میرے طرف دل دیا گہرائیاں نال عید مبارکاں دی گئیاں عید مبارکاں ڈھیر ڈھیر ڈھیر ڈھیر رہی ڈھیر رینج کر کے مبارکاں ہو گئیاں تانوں سارے نو ٹھیک ہے میں کھڑا کیبن دے وچ صبح دا نہ اے تھوڑے سامنے کچھ بھی نہیں ہویا ہویا ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہویا گرمی دی شدت ویسے زیادہ ہے عید پڑھ کے عید پڑھ کے دے بس والا اپنے روزی روٹی دے روزی روٹی دے صبح دا تھوڑا بھرا مصروف ہے بلاگ دا کوئی اساں ہے یعنی کہ انٹرو شنٹرو ہن انٹرو اساں ہن آ کے کیتا صبح دا ایک بج دی بھائی انٹرو اساں ہن آ کے کر کیتے باقی ماشاءاللہ سارے سرائیکی کلچر دیاں ثقافتاں پیارا پیارا گرین گرین ماحول ہے سامنے تے عوام ماشاءاللہ خوشیاں منیندی پئی ہے فل پروٹوکول نال ہے اس سائیڈ تے فل رش ہے اے چیک کرو

کر کے پاک ویلیج لائیو کو بیل آئیکن گھنٹی بھی پریس کر گنسو ہر آنے والا نوٹیفیکیشن تاکو ساڑے ویلاگ دا مل سی رہندا اپنے پیارے جے ویلاگ کو دیسو محبتاں اور ویڈیو واچ کرے سو اور فیس بک پیج دے ساڑی آج دی عید دی ویڈیو چل دی پی فیس بک پیج دے تے ایکو بھی کرے سو فالو فیس بک پیج دے دیکھن دا یہ مطلب ہوندے فیس بک پیج دے ویڈیو آسانی نہ لا ویندی رہندی آسانی نہ ڈٹھی ویندی رہندی ہے کہ جی میں کہ یوٹیوب پاورفل ہے

فل میزل لیول دار ہے برا توڑا وی آئی پی ساج دج کے آیا ہی گھر تے گھر آئیں تے کوئی گھر کوئی کہنا آئی تو کو پتہ ہے کہ عید دا ڈیہن تے گھر آلے آج کتھے آج بابا جی سیلیبریٹ دعوتاں دے فل پروٹوکول باقی چلو کوئی گل نہیں آپا لنگر پانی کر گی دے خوبصورتی دے نال نال ہی برا توڑا سونا پیا لگ دے چلدے پئے ول بار اپنی روزی روٹی دے ول روٹی روٹی روزی روزی روٹی دے چل کے تک ڈکھے سو ویلاگ ہون دل چاست کیونکہ موسم صبح تک گھرم ہے ہون کو پچھا ماں ڈھال کے موسم بھی ٹھنڈا تھی گیا اللہ پارو خیر تے باقی تو کو خوبصورت جے ویلاگ کا مزید بڑھے نے چل کے پیارا جے تو کلچر پیارا جے نظام بھی دکھے نے تے ماحول سامنے دیتے پے وے نا سورج حالی وی کھڑے تھے باقی چلو کوئی مسئلہ گئے نہیں ایڈا خاص سورج بہتر بہتر تھی گئے چل کے تاکہ ماحول خوبصورت جیاں تے وی آئی پی دھماکے دار ولاگ ڈیکھے سو واکر شاکر اپنا ریڈی ہے کیونکہ میں سنگت ہی میں ٹردا نہیں تے واکر دے نال ہی ٹردا رہنا اگے میں شلوار تلو پہنا بھی لوہے دے بریس تے تے اج میں شلوار نہ بالکل ہی اتو پاتی ہوئی ہے چلو باقی چل دیں باہر چل کے تاکہ ماحول ڈیکھے پیارا جیاں سرے کی دھماکے دار سکپ نہیں کرنی ویڈیو کیونکہ اج ہے عید عید دی ہے سیلیبریٹ سیلیبریٹ دے نال نال تو سارا سو نال نال اوکے اوار عید پڑھے ہیں اوار ماشاءاللہ تے کپڑے تے سارے مجاہد خراب کیتی ودے ہیں او تیری خیر ہوئے سنگت تھڑا مجاہد ملنگ سپر سٹار ہیں

ہن تیرے ابو ابو کو تیرے کو ویڈیو بھیج چھوڑ ویڈیو ہاں سنگت اے سلیم بھائی تو کو ویڈیو سینڈ تھی گئی ٹھیک ہے تے ایتھے تولا بھرا پیچھاویں تے آپ کھڑے تے کیا بات ہے امان ومر اللہ نال واکر تے نال تھوڑا بھرا آپ تیرے نال ساڑے سپر سٹار سپر سٹار مجاہد ملنگ تے اساں گلیے چاہیا سے تے والے نال ساڑا پڑوسی بھی ہے تے ماشاءاللہ سٹار بھی ہے اوکے okay?

آیا سلیم پیور سنو گل کل کرے سوں اج ہس تھکیڑے ہیرو وی جھل جھل کے پکیاں ہیرو وی سمایا سفراں دا تھکیا او میں نہیں جگایا پردیسی ڈھولا ہیرو وی جویں ڈھولا

تے باقی ماشاء اللہ ساڑے نال شہزاد بھائی وی کھڑے نے ساڑے کیمرہ مین صاحب انہاں دا ڈریس تے میرا ڈریس ہک اساں ہے سیم ٹو سیم اساں دوہاں بھراواں دا ڈریس لیول دار برابر دا سیوا ہے اور سورہ جی اجاز ملنگ دا ڈریس بھی ہے انہاں نے وائٹ سوٹ پایا ہے نیڑا نیڑا ریا کر تو جدے ونجے دس کے تنگیا کر خیر ہوئے

امان ربڑ اللہ چیک کرو کیا بات ہے تو باقی میں سنگت محبت کریں دے راسو پیار دیں دے راسو تو تو کوئی نظارے اپنے دکھے سران دے پیارے پیارے اے دوہیں سنگت ہو رہی آج ماشاءاللہ والوی عید دا ڈے ہیں انہاں دوہاں بزرگوں کو ڈنگران دا فکر ہے اے اپنے گھا پٹھا کرنا ہے کھڑے تے اساں ماشاءاللہ پیارے جئے ولاگ نال اج عید دیاں خوشیاں نال گھنسوں اجازتاں ولاگ دیاں تے باقی کوئی غلطی کوتاہی ہوسی تاں غلطی کوتاہی دی معذرت۔ آہاہا امان و میرا اللہ کھانن وے کیمرے کوں ڈیکھ کے چلدا ہویا ویور کیمرہ چلدا پیا ہوے ایویں شاں فاں کر کے لنگدن کہ جیویں کہ اساں کوئی نواں کارنامہ انجام ڈتی کھڑے ہو باقی کوئی عید دیاں مبارخاں تاں کوئی سارے کوں تھی گیاں جنہاں کو اساں نہیں ڈتیاں وال انہاں کو بھی عید مبارخاں تھی گیاں شہزاد بھائی دے طرفوں بھی تو کوئی عید مبارخاں تھی گیاں ٹھیک ہے سنگت تے باقی کوئی غلطی کوتاہی ہوسی تاں ساکوں ڈیسو معذرت تے باقی لائک سبسکرائب فالو شیئر کریسو ساڈے چینل کوں ساڈے پیج کوں سلیم کھوکھے والے دے پیج کوں پیارے پیارے تاکوں ولاگ ساڈے سرائیکی نظام دے ملسن راندے باقی میرا چہرہ کلیئر آندا پہ پرلی سائیڈ تو بھائی جان چلو شکر ہے چہرہ کلیئر آندا پہ کیونکہ دھوپ دا نظارہ ہے نا دھوپ دے نظارے دی وجہ چہرہ کلیئر نہیں آندا لیکن ہن بہترین بیسٹ لیول دا آندا پہ باقی ولاگ کریسو وائرل خوبصورت جئیں ثقافتاں پیاریاں پیاریاں نظام تے اپنڑے بھرا سلیم کو کیا لگوں او کل آلا درخت سارا وی آئی پی لیول دار کھڑے آج ماشاءاللہ تے باقی ڈیو سو اجازتاں ول ملسوں پیارے جئے ولاگ دے نال نال خوبصورت جئیں خوشیاں دے نال نال اور اللہ حافظ۔